سڵاوی خواتان لێ بێ بەڕێزانم ڤیدیۆی ئەم جارەم ئامادە کردنی شیرینی دۆناتە. ئەو کەرستانەی کە بەکاری ئەهێنم لە شیرینی دۆناتەکەم ئەمانەن سێ پەرداخ ئارد ئەمە ئاردەکەمە سێ پەرداخە هەروەها کەوچکێکی چا خوێ کەوچکێکی چا ڤانێلا یەک هێلکە، هەروەها کەوچکێکی چا خومرە، سێ کەوچکی چێشت یاخود نیو پەرداخ شەکر، هەروەها سەد غرام کەرەی زبدە، هەروەها پەرداخێک شیری گیراوە، هەمان ئەو پەرداخەی کە شیرە گیراوەکەی تیایە، هەر بەو پەرداخە قیاسی ئاردەکەشم کردوە، سێ پەرداخی وا، ئاردم داناوە لەگەڵ یەک پەرداخ شیری سایل ئێستا دەست دەکەم بە تێکەڵ کردنی کەرەستەکان. هەموو کەرەستەکان ئەکەمە ناو ئاردەکە بێجگە لە خومرەکە خومرەکە ئەکەمە ناو شیرەکە خوێ و ڤانێلا و هێلکە و شەکر و زبدەکە ئەکەمە ناو ئاردەکەوە وە پاشان خومرەکە ئەکەمە ناو شیرە گیراوەکە و ئەویش ئەکەمە ناو ئاردەکە و دەست دەکەم بە شێلانی. ئەبێت بۆ ماوەی دە دەقە یاخود زیاتر بشێلرێ لەبەر ئەوەی کە هەویرێکی نەرم و جوانمان باتێ بۆیە پێویستەکە هەویرەکە زۆر بشێلرێت. دوای ئەوەی کەرەستەکانم تێکەڵ کرد جوان هەویرەکە ئەشێلم جوان ئەیشێلم دوای ئەوە وردە وردە شیرەکەشی تێکەم واتە بە شیرەکە هەویرەکە جوان جوان ئەشێلم وە ئەگەر زانیت شیرەکەت زۆرە ئاردەکەت کەمترە واتە شلترە هەویرەکەت ئەو کاتە ئەتوانی کەمتر لە پەرداخێک شیر بەکار بێنی بەس ئەم قیاسەی کە من کردومە زۆر باشە یعنی یەک پەرداخ شیری گیراوە بەرامبەر بە سێ پەرداخ ئاردە وەک دەبینن من خەریکی شێلانی ئاردەکەم بۆی کە جوان کەرەستەکان تێکەڵ بێت و هەویرێکی جوانی ناسکم باتێ هەر خەریک ئەبم تا دە دەقە زیاتر هەویرەکە جوان جوان ئەشێلم. هەویرەکەم جوان شێلە ئێستە پێویستەکە سەرەکەی داخەم واتە بیگرم بۆ ماوەی یەک کاتژمێر یاخود چل دەقە تا یەک کاتژمێر بەجێی بێڵم بۆی کە کەمێک هەویرەکەم هەڵبێت.

وەک دەبینن من دەستم کرد بە شێلانەوەی هەویرەکەم دەبینن کە هەویرێکی زۆر جوانم بۆ ئامادە بوو. ئێستا پێویستە کات هەویرەکەمان پامپ بکەینەوە وەک دەبینن کەمێک ئارد یا پروشێک ئاردم کرد بە شوێنی هەویرەکەدا دوای ئەوە هەویرەکەم دانا بە دەستم کەمێک پانی ئەکەمەوە دوای ئەوە بە تیرۆک جوان پانی ئەکەمەوە. بەڵام نابێت هەویرەکە زۆر زۆر پان بکرێتەوە لەبەر ئەوەی کە هەویری دۆنات دەبێت پەنجەیەک یا کەمتر لە پەنجەیەک ئەستور بێت. دەبینن جوان هەویرەکەم پان کردەوە بەڵام وەک دەبینن من زۆر زۆر پانم نەکردەوە لە بەرێکە هوگوتم هەویری دۆنات دەبێ کەمێک ئەستور بێت ئێستا دەست دەکەم بە قاڵبکردنی هەویرەکەم من بە پەرداخێک قاڵبی ئەەکەم و تۆ توانیت بە قاڵبی تایبەت بە دۆنات بیکەیت بەڵام هیچ کێشێک نییە هەر شتێک بەکاربێنی ئەتوانی ئێستا من بەم پەرداخە دۆناتەکان جیا ئەکەمەوە. دۆناتەکانم لە قاڵبیە جیام کردەوە زۆر بە جوانی دای ئەنێم لەسەر سینیەک و ئەو هەویرەی کە ماوە جارێکی تر ئەی شێلم و دیسان بەش هەمان شێوە سپانیەکەمە و دۆناتیکەی لێ ئامادە ئەەکەم.

وردە وردە هەموو هەویرەکان ئەکەم بە دۆنات وە ئەو هەویرەی کە ئەمێنێتەوە من بە قاڵبەکە دۆنات جیا ئەکەمەوە ئەو هەویرەی ئەمێنێتەوە دیسان ئەیشێلمەوە و هەمان پرۆسەی پێ دووبارە ئەکەمەوە. دۆناتەکانی من ئامادە بوو لەسەر سینیەک دام ناوە پێویست دەکات پارچە پەڕۆیە یاخود شتێکی بین بەسەرە بۆ ماوەی چارەکێک دای بنین و هەروەها بۆ جوانکاری دۆناتەکانمان پێویستمان بەم کەرستانەی تر ئەبێ. ئەمە قاوەی سپییە، هەروەها قاوەی قاوەیی و هەروەها زینەی سەر کێک بۆ جوانکردنی دۆناتەکانمان بەکاری ئەهێنین. ئێستا پێویستە کە زەیتی بۆ ئامادە بکەین جوان زەیتەکە گەرم بکەین ئینجا دۆناتەکان بە کەوچکەک بکەینە ناو ڕۆنەکەوە تا جوان ئەم دی و ئەو دیوی سور ببێتەوە وەک دەبینن زۆر بە جوانی دۆناتەکانمان سوور ئەبێتەوە و زیاتر هەڵیەت وەک دەبینن کە دیوێکی ئەبرژێ هەڵیەگێڕمەوە دیوەکەی تریشی ئەبرژێنم دوای ئەوە لە ڕۆنەکە دەریەهێنم هەتا هەموو دۆناتەکان سوور ئەبێتەوە بەم شێوەیە ئامادەیانەکەم.

ئێستا هەموو دۆناتەکان سوور بوونەوە، پێویستەکە لە قاوەکەی بکێشم یاخود لەو گیراوانەی کە بۆم ئامادەکردن قاوەی سپی و قاوەی قاوەی و زینەی سەرکێک کە بە هەڵمی ئاو یاخود کەمێک زیت ئەەکەیتە ناوی و ئەیتوێنیتەوە ئینجا یەک یەک دۆناتەکان ئەەکەین بە قاوەکەیە تا جوان هەمویان قاوە بگرن. هەروەها زینەکەش ئەکەین بەسەریا بۆ جوانکاری وەک لە ڤیدۆکەدا دیارە خۆشەویستانم دۆناتەکانی ئێمە بەم شێوەیە ئامادە بوو بەو هیوای سودم گەیاندبێ بە هیوای سود وەرگرتن بۆ هەمووتان کاتێکی خۆش.